Unutmañız, Dilâra Qadırova. Bugün çoq adam ayta bizge, Ne oldı eken, balaban iş, evden, Vatandan quvulğanlar. Unutıñ, o zaman endi keçmiş. Ne kerek ğaybatlamağa o vaqialarnı, kerek aqıldan çıqarış. Yüregim keçirdi ise, hatirem yoq. Tek Allanıñ qolunda keçirmiş. Ötken künler, ölgen niyetler, bizge bağışlanğan hayatlar, bu alem güllensin, yaşasın dep, tufanda feda etilgen canlar, Yıl boyu biñlernen kömülgen çölde taşlanğan mevtalar, qara qasevetlikten, añlamaslıqtan yanıp küygen arzular. Aytıñ maña, nasıl yürek kerek böyle şeylerge qatlanmağa? Nasıl qalpler kerek böyle adaletsizlikni keçirip çıdamağa? Qırımhalq taqdirinde o qara künler qannen yazılğan. İç sürtülmez, silinmez, unutulmaz, keçirilmez taş qatğan. Ana-babalarnıñ çekişkenlerini, evlâtlarnıñ ölgenlerini, ağa-qardaş soyu-sopu coyulup, bir-birini tapalmağanlarnı, açsızlıq, hastalıq, başqa tüşken belâ-yorğunlıqlarnı iç de çıqarmañ esiñizden. Miyiñizden, göñlüñizden ötken olsa da, o künleri unutmañız, iç qaçan unutmañız. Yüregiñizden accı közyaşlar tökülse de, iradeli oluñız. Boğazdan çıqqan qatı iñrevlerni tutıp, sükut saqlañız. Amma olğan işlerni, ötken künlerni. İç qaçan unutmañız. Halqımız er şeyge qatlandı, er urğunlıqqa çıdadı. Sürgün olup, sürgünlikte çekişip, çalışıp ğalip çıqtı. Er saniye, er daqa olarnıñ hatiresine siz endi şan oluñız. Er adım basqanda yapılğan adaletsizlikni aqlında tutuñız. Biz unutsaq eger, Bizim evlâtlarımızğa ne olur? Olarnıñ bugün-yarın taqdirine ne yazılır? Ne yapılır? Kene sürgün eterlermi? Kene tizilerge çektirerlermi? Kene başlarınıñ töpesinden hancer-qılıç kötererlermi? Biz unutsaq, çoqraqlarımız, dağlarımız, deñizimiz ne olur? Biz unutsaq, Vatanımız, evimiz, milletimiz ğayıp olur. Biz unutsaq, canımız, ruhumuz, dilimiz harap olur. Biz unutsaq, qara taqdirimiz başımızğa kene tekrarlanır. Biz unutsaq, qara taqdirimiz başımızğa kene tekrarlanır. Bu facialı künlerni keçirgenler aldında tiz çöküñiz. Olarnı duvalarıñızda, türküleriñizde añıp turunız. Olar bitirmegen işleriñizde siz şegirt, isdeş oluñız. Olar ümüt etip yüralmağan yollardan, Siz yürüñiz. Olar bahtlı yaşap, qayatqa toymadılar, siz toyuñız. Olar köm-kök köklerde serbest uçalmadılar, siz uçuñız. Olar sevip yuvalarında horanta huralmadılar, siz huruñız. Olar horlanıp ğurbet elde qaldılar, siz bahtlı yaşañız. Yoq, unutmadıq ve unutmamız, esimizde saqlarıq. Ve duşmanlarğa aldın aytayıq biz ölmedik, ölmemiz, yaşarıq. Biz sevecekmiz, bahtlı olacaqmız, güllep yaşnacaqmız. Biz işleycekmiz, Vatanımızda tülber yanı hayat quracaqmız. Bitlerine aytayıq. Özlerini insan saysalar, biz de insanmız. Bizim de qanımız qırmızı. Amma biz duşmanlıq iç te yapmamız. Bizim kiçkene olsa da, bizge büyük sevimli Vatanımız bar. Tek beşaretler bu şeyge añlamaz. Tek beşaretler bu şeylerni añlamaz, hıyanetlik yapar. İşanam, keçer bu hıyın devirler, yañı hayatlar hurulır. Bahtlı, çastlı yaşayışta epimizge mehir-sevgi tapılır. Kene yaşarı köterilir tavlar, dağlar, topraqlar, açılıp, yayrap güller, yaylalar, dülber bağ-bağçalar. Evlerimiz, sofralarımız bereket-bolluqqa tolar, Vatanımız bağrında muabbet milletler, insanlar yaşar. İnşallah, cinabetler yoq olur, yüksek adamperverlik tiklenir. Millet birlikte olsa, eppe hainlikler yenilir.